Mũthikĩrĩria wa Kworo rĩngĩ nĩ ngũkũnyita ũgeni mathaa-inĩ maya harĩa hothe ũngĩkorwo ũgĩthikĩrĩria, nĩ kahinda kangĩ kega twakĩheo nĩ Engineer nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũrung'a maũndũ marĩa matũkoniĩ ma ũndũire witũ wa Mũgĩkũyũ thĩinĩ wa gũkũ Diaspora. O rĩngĩ ndĩkĩmwĩraga ngarĩ itakĩrĩ namba nĩ ya mũici, ngetwo ngetĩka tondũ ndingĩkĩĩta Mwangi wa Mũirũrĩ, Mũcera, wa mbarĩ ya Mwenda na rika ngĩrĩmũhe, rika nĩ Mwangi, marika marĩa magĩathanaga makĩrĩ maingĩ, no marĩa magĩcenjanagia ona angĩkorwo tũkĩrĩ tũrakĩgĩa na Ituĩka, nĩ Mwangi na Maina. Ituĩka nĩ rĩgũgĩũka oro naihenya nĩgetha Wathani ũkiume he Mwangi ũgĩcoke he Maina nĩ tondũ naguo Kinyi nĩ ũkinyũkagio na nĩgetha njano iria ciothe tũkĩrĩ nacio ah, kahinda-inĩ kau gothe wathani ũgĩkoretwo wĩ wa Mwangi eh, nĩ tũgũkĩamenda ona constitution nĩ ĩkĩamendagwo nĩgetha tũgĩkinye ikinya rĩu. Rĩu tũtegũte mathaa nĩ ngwenda kũingĩra ndereti inĩ ĩmwe ndĩroretio nĩ athikĩrĩria akwa aingĩ citikĩrĩgĩte gũkĩrung'a gũkĩingĩra thĩinĩ. Maranjũrĩtie ngerie gũthathaũra na njĩra nguhĩ mbũri kana ng'oma ya mĩruru ĩngĩrega kũrutwo nĩ ithe wa mũirĩtu eh, ĩcokaga ĩkarutwo nũ kana ĩngĩkorwo ningĩ ndĩgũkĩrutwo nĩ ũcio ũngĩ mwanake ũrĩa hihi ũgĩkorwo ĩkĩmũhikia ĩngĩcoka ĩkĩrutwo nĩa kĩu nĩ kĩrarĩ kĩũria kĩega mũno na ndĩrakĩũria ngĩamba ngĩtere hani tondũ nĩ njũrangĩtio nĩ andũ aingĩ through ng'enda-inĩ cia facebook na whatsapp na nginya na youtube ah, makĩnjĩra ingĩkĩhota ngĩkĩgeria gwĩthatharwa hanini rĩu ke tũingĩre nde- ndereti-inĩ ĩyo ndagĩka ĩmwe igĩrĩ Ah, njuge atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũirĩtu eh, agĩra mwana kwa- kwao kũrĩa aciarĩirwo kana aciarĩra kũrĩa aciarĩirwo na nĩ mũrakĩrikana ndakĩmwĩrire mũirĩtu ũtarĩ mũhiku angiuma ona athiĩ canada kana athiĩ america kana athiĩ britain kana australia atarĩ mũhiku agĩre mwana na na kũu bũrũri-inĩ ũcio wa nja, eh, ĩyo nĩ meruru tondũ arĩ o kĩrĩrĩ-inĩ kĩa nyina ndarĩ atwarĩra nyina mwanake ũrĩa ũkũmũhikia kwoguo akĩrĩ o harĩa kĩrĩrĩ-inĩ kĩa nyina. Eh, ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩho nĩgetha thoguo mũgũciari akũhatĩre meruru hakoragwo hena atĩ ndagekwĩrwo tondũ gũtikĩrĩ mũthuri ũngĩ wĩ mũciĩ ũcio ndagekũĩrwo atĩ eh, nĩ akĩagĩrwo nĩ gwĩthagemia ihu na tondũ ihu rĩrĩ nĩ rĩkĩrigaga nĩ rĩaũ na nĩ rĩa mũthemba ũrĩkũ ah, kana riumĩte kũ kaingĩ mwanake igua ihu rĩagĩtagwo ihu rĩa thandĩ na ihu rĩa thandĩ kana ihu rĩa riko nĩrĩo rĩathegemagio kana rĩkahoroherio nĩ ithe wa mũciĩ ũcio kana ithe wa mũirĩtu tondũ nĩwe mũkwĩrwo na angĩkorwo hi mwanake nĩ ũkĩona eh, nĩ wega akĩhikie mũirĩtu ũcio agagĩũka eh, na ngoima agĩkĩhata mĩruru nĩgetha ũhoro ũcio agĩkua mũirĩtu ndagagĩkue thahu Rĩu ndeto ĩyo we watwara mbũri ĩyo ndwagĩrĩirwo nĩ kũrĩa tondũ ũngĩkĩrĩa nĩ wagĩcokia ningĩ mĩruru gwaku na nĩ wagĩcokia ndirũ gwaku. Ah, Tũtegũkĩrika mũno ũmũthĩ kendaga o gwĩtarĩria ndeto ĩyo nĩgetha tũgĩthiĩ tũgĩkukagĩrwo na nĩgetha eh, mũndũ ũcio ũrarĩ na kĩũria kĩa mũthemba ũcio Ngwĩciria nĩ wa gĩkuũ kĩu. Ũndũ ũrĩa ũngĩ eh, hena mũndũ ona wanyandĩkĩra thaa ici aranjũria eh, nake mũndũ ũrĩa ũgĩtwaraga ũrĩa wahikia mũirĩtu ũcio rĩ nake nĩ atuma- nĩ- nĩ atumagwo rũra tondũ nĩ akĩheana nĩ akĩheana mbũri na mwana ndakĩrĩ wake na nĩ agĩkua mũirĩtu andũ ũgĩtu- ũgĩtuĩkaga eh, ndũgĩkĩ- ũkĩenda ng'ombe no mũhaka ũkĩende kamũkwa rĩu nake kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno a bwana Muriuki, eh, mũthuri wetwo Muriuki. Eh, mwanake ũcio arĩkia kũruta mbũri ya mberu nake nĩ aheagwo eh, mbũri kana ngoima ya gũtira nyondo tondũ akĩgũra mũirĩtu eh, nyondo ci ngũu ĩ mũndũ ũrakĩongithĩtie to tiga thirange nake nĩ akĩheagwo eh, mbũri ĩyo ya gwĩtira nyondo na itingĩcenjanio tondũ ĩrĩ nĩ ya kũhata mĩruru na ĩno nĩ ya gũtira nyondo. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ngatarĩria mathĩna marĩa monekaga mũndũ angĩrega kũhata kana kũhatĩrwo meruru na Ngai agĩtũhe kanya kangĩ, ngwĩhoka nĩ tũkĩaranĩria. Oro rĩngĩ ah, Mwangi wa Mũirũrĩ, Mũcera wa mbarĩ ya Mwenda, nakĩo Kĩrĩnyaga gĩtheru, ah, kĩrogwata ira, kĩrogwata.